Hormatly Prezidentimiz energetika syýasaty ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň döwrebaplaşdyrylmagyny, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen köp ugurly turbageçirijiler düzüminiň döwrebaplaşdyrylmagyny esasy ugur edinýär. Biziň ýurdumyz häzirki wagtda milli senagatyň, oba hojalygynyň, hemem ilatyň tebigy gaza elektrik energiýasyna, nebit önümleriniň köp görnüşlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyryp, halkara bazarlaryna energiýa serişdelerini hemem nebithimiýa önümlerini uly möçberde eksport edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, türkmen energiýa serişdelerini eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bile netijeli özaragatnaşyklary ösdürmek boýunça anyk çäreler geçirilýär.
Aýdogdy Bäşimow, Türkmengaz döwlet konserniniň Geologiýa we gaz ýataklaryny işläp geçmek müdirliginiň başlygy. Ýaşulular maslahatynda hormatly Prezidentimiz giňişleýin söz sözledi. Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda Bitaraplyk ýyllary içinde gazanylan sepgitler barada jikme-jik durup geçdi hem-de öňümizde durýan wezipeler barada aýdyp geçdi. Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda ýurdumyzyň maýa goýumlar boýunça dünýä döwletleriniň içinde ilkinji onlugynyň içine girýändigini belläp geçdi. Bu diýilmeginiň özi Biziň ýurdumyzda iri halkara taslamalarynyň amala aşyrylýandygyny aňladýar. Öňümizde duran wezipelerden hormatly Prezidentimiziň belläp geçen iri taslamalarynyň biri hem Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisiniň sanlyja günlerde dabaraly düýbüniň tutulyşynyň bellenip geçiljekdigini aýtdy. Gündogar Aziýada Iri taslama bolan Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisi diňe bir biziň döwletimiz üçin däl, ykdysady tarapdan beýleki üstaşyr geçirilýän döwletlere-de uly ähmiýeti bardyr. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisi öz gözbaşyny dünýäde Belli Galkynyş gaz käninden gözbaşyny alyp gidýär. Galkynyş gaz käniniň üçünji tapgyryny özleşdirmek bilen bagly bolar. Galkynyş gaz käniniň bu tapgyryny, nobatdaky tapgyryny özleşdirmek hem-ä bu gaz geçirijini gurmak ýurdumyzyň ykdysadyýetine özüniň uly sallamly goşandyny goşar. Ajaýyp durmuşda ýaşamaga we işlemäge mümkinçilik döredýän hormatly Prezidentimize elmydama alkyşlar aýdyp zähmet çekýäris. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri hemişe rowaç bolsun, hormatly Prezidentimizi we türkmen halkyny Bitaraplyk baýramymyzyň ýigrimi ýyllyk toýy bilen gutlaýar. Ýurdumyz elmydama parahat bolsun!
Nurmyrat Saparow Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň baş inženeri. Iki müň sekizinji ýylda Dünýäniň güýçli bilermenleri tarapyndan günorta ýol atan Galkynç gaz känindäki tebigy gazyň gorlarynyň ägirt duly gorlarynyň bardygy kesgitlendi. Şol gaz gorlarynyň kesgitlenenden soň türkmen gazyny dünýä bazaryna ýerlemek boýunça meseleler ýüze çykdy. Şondan soň bilşiňiz ýaly Türkmenistan Özbegistan, Gazagystan, Hytaý gaz geçirijisi guruldy, iki müň onunjy ýylda işe goýberildi. Ondan soň Eýrana gaz akdyrmak boýunça ýene bir Döwletabat han Eýran gazygury boýunça gaz geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen gazyny daşary ýurtlara ýerlemegiň ýene bir ugry kesgitlendi. Olam Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişini gurup, türkmen gazyny günorta ýurtlara eltmek meselesini çözüldi. Iki müň onunjy ýylda şol agzalan döwletleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ylalaşyga gol çekildi we şol gaz geçirijiniň gurluşygyny alyp barmak üçin işler geçirildi. Bu gaz geçirijiniň taslama boýunça uzynlygy bir müň sekiz ýüz on iki kilometr bolmaly, diametri bir müň dört ýüz Ýigrimi millimetr bolan gaz geçirijiden her ýylda otuz üç milliard gaz akdyrmak mümkinçiligi bolan gaz geçirijini gurmak meýilleşdirilýär. Şol gaz geçirijiniň iki ýüz on dört kilometri Türkmenistan döwletiniň öz içinden geçýär. Şol gaz geçirijiniň gurluşygyny Türkmennebtgazgurluşyk döwlet konsernine gurmaklyk tabşyryldy. Gaz geçirijiniň düýbüň tutulyş işleriniň başlanmagyna örän az wagt galdy. Bu gaz geçiriji şol döwletleriň hem ykdysadyýetine uly goşant goşar. Bu gaz geçirijiniň diňe ykdysady taýdan ähmiýeti bolman, syýasy taýdan hem ähmiýeti uludyr. Ýurdumyzy ösdürmekde alyp barýan işlerini üçin, Täze iş ýerleriň döredilip, ýaşlar üçin edýän aladasy üçin hormatly Prezidentimize köp sagbolsunlar aýdýas. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, işleriniň rowaç almagyny arzuw edýäris. Hemişelik Bitaraplygyymyzyň şanly ýigrimi ýyllyk toýy bilen hormatly Prezidentimizi, bütin halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys.
Türkmenistanyň dünýäde uglewodorod serişdeleriniň goruna baý ýurtlaryň hatarynda ykrar edilmeginiň esasynda, ýurdumyzda nebitiň hemem gazyň çykarylýan, hemem gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmaga, energiýa serişdeleriniň eksportynyň çäklerini tapgyrlaýyn giňeltmäge gönükdirilen energetika strategiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy hormatly Prezidentimiz tarapyndan işlenip taýýarlanan Türkmenistanyň energetika syýasatynyň çäklerinde durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli taslamalaryň hataryna girýär.